Helo a chroeso mawr i sesiwn arbennig iawn os ga i ddeud o Little World of Wonders, neu fel fydd e heddiw, byd bach ni. Ia, mae hwn yn sesiwn uniaith Gymraeg, mae yna lot ond chi wedi bod yn holi os fu na un, a mae o'n rhywbeth dwi wedi bod eisiau gwneud yn bersonol hefyd, felly dyma fo, y cyntaf o nifar gobeithio. Felly, thema heddiw fydd y tywydd. A'r props da ni angen ydy... Chydig bach o bubbles, os oes gynnwch chi bubbles, gret. Pidwch yn poeni os ddim, achos oedd yn ar y sgrin efo fi. Um, hefyd, pot bach o ddŵr mewn pwlan. Um, gewch chi rei chydig bach o ddŵr cynnes, achos da ni'n eisiau dychryn y plant efo dŵr oer. Ond da ni eisiau rhoi nhw ar um, wahanol rannau o'r corff iddyn nhw deimlo glaw. So dyna fydd hwn. Y prop nesa ydy Montessori ribbon neu sensory ribbon. Um, os na sgynnoch chi un o hein, rwbath lliwgar fedra ni chwifio o flaen y llygada nhw achos ddim wedi smelio nhw unfus ac mae rhywbeth neis iddyn nhw sbio a'i dracio'r lliwiau. So os gyda chi gyda llestri glan um, neu mwstin cloth lliwgar o gwmpas lle, rhywbeth fel la, bydd yn champion. Um, cloch, di'r nesaf, di hwn yn mynd essential, chos da ni yn mynd i fod yn iwsio yn um, dilo efo'r gan, ond os dwi'n licio syna, a bod gynnwch chi gloch neu rattle neu rhywbeth sy'n ei twrw, gret. A'r prop ola ydy pluan. Mae gen i blian biws efo yma. Um, os na sgynnoch chi blian, be am frwsh make-up glan neu rhywbeth meddal fedra ni um, gosi gwynebau y plantos efo, um, achos dyn fi smalio nhw. Rhy eira bach di hyn. Felly, um, dyna fydd y prop ola. So dyna ni, os nad sgynnoch chi'r props yna wrth law, stopiwch y fideo wan, rhedwch i'n ôl nhw, a gewch chi ddod yn ôl i ymuno ar gan agoriadol sydd wedi ei chyfeithi

Dora Wen i mi. Woohoo! I di siw bod ti'n hawdd, do? Reita, be da ni'n mynd i fod yn neud gyntaf? Pwy sy'n eisiau mynd i forio? Pwy sy'n mynd i hwylio allan ar y môr? Wel, fyddwch chi rioed yn morio. Do? Wel, fi si mewn padell trio. Reit, fel dwi'n sôn efo yr er fersiynau Saesneg, os di'r babis yn fengach, cadwch nhw ar eich cliniau fel hyn a bod eu gyddfa nhw eu cefna nhw wedi cael eu supportio'n llwyr gen gyda chi. Os ydyn nhw'n hun ac yn gallu ista fyny a jyst angen chydig bach o support ar y cefn, gret. Neu os ydyn nhw'n gallu dal i phwysau a rhwyfo fel hyn, yn agor a oll. Reit ta!

A gech chi weld, maen nhw wedi bod yn chwerthin. Mae'r ma rhydd yn merch i, mae hi yn ddwy oed, a mi eisiau bragdeisio hwn i fe. Ac o hi dal wrth i bod efo. Felly mae o i blant hun hefyd, so... Reit ta! Wel, pan da ni'n nefyn, be mae'n neud? Bwrw glaw? Neu rwla yn Gymru. Wahanol iawn i Hong Kong. Ond um, os rewch i'r plantos i lawr, neu os dyn nhw eisiau eistedd fyny, da ni'n mynd i fod yn... Nôl y dŵr. So, just gofalus efo hwn, os nad ydw licio fo, peidio poeni o gwbl. A be am just rhoi chydig o drips i ddechrau ar ei dwylo nhw. Gweld, just, o, beth yw hwnna? Hwnna ti'n mynd lyb? Di, drip, drip, drip. A be am mynd i'r law arall? Os dyn nhw'n hun, ydych chi'n gwybod mae dwylo nhw yn y bwlan berig. Ond just teimlad a sensation gyda gair yn Saesneg. Dwi'n nhw'n gallu meddwl ar y pryd beth yw'r cyfeithiad cywir yn Gymraeg. Um, a jyst chydig o ddrips wedyn. Os dyn nhw'n hapus ar i gwynebau nhw fel la. drwp, drwp, drwp. Drip, drip, drip. Be di hwnna? A gael ei traed os nad yn y gwisga sana. O, di roi ti'n mynd oer.

Mae lot o blant hyn, dyn nhw'n licio dŵr ar y gwynebau. So, um, mae trio fatha i wneud o drwy gan yn rhywbeth hwylus sydd yn nhw hefyd ydy. So, dyna ni. Reit, wel ar ôl bwrw glaw, ac os yna bach o hael yn dod allan, mae yna beth sy'n digwydd. Mae yna unfus does, so gen i ddwy, un yn fanna, un yn fanna. Os da chi'n gwybod lliwiau'r unfus, dyna di'r gan da ni yn mynd i ganu rwan. Felly, Os da chi eisiau gosod y plantos ar y cefn, da chi'n gallu gweld? Um, neu os ydych chi'n eistedd fyny, fyny i chi, ond da ni'n ddechrau chwifio o'r chwith i'r dde, a'r chwith i'r dde. Plant ifanc, rydyn nhw'n eich tracio lliwiau efo eich gadar. So fel mae llygadau nhw'n datblygu, maen nhw'n mynd i ddechrau dilyn be bynnag da chi'n chwifio o'i blaenau nhw. Mae hynna'n gret i ddevelopment y llygadau. A da ni'n mynd i gosi y llaw bach yma. Gosi, gosi, gosi, gosi! A'r llaw bach arall. Gosi, gosi, gosi, gosi! A whoosh! Lawr ar riban. A whoosh! Lawr ar riban. O! Neis, dydy? Aeth y plant hyd, oedden nhw'n um, trio gafal yn y riban a reaction fel ag yn nhw sy'n gret. Reit ta! Dwi yn mynd i ganu Llifer Enfys ar yr ukulele wan. Os da chi'n gwybod y gan, cariwch chi mlaen i chwifio yn ei banna ac ymunwch chi ganu. Os da chi'n gweld fi sbio lawr yma, dwi'n sbio ar trefn y lliwiau. Dwi'n i'n faint ohonoch chi welodd prosiect 5,000, oh, chydig o'n fisoedd yn ôl bellach. Oedd yn hilarious. Oedd nhw yn gwybod trefn y lliwiau chwaith. Fwy na dwi. So, ro'n i drôn, ia? Here we go. Coch a melyn a pink a gwyn

Wel, da ni gyd yn gwybod y fersiwn Saesneg, Twinkle Twinkle Little Star, neu Disglair Disglair Seren Wen. Felly, os da chi eisiau nôl eich clycha bach, gwnewch hynny rwan, ne, os da ni jest am iwsio ein dilo, mae hynna'n champion, ond be, i ni, o, dwi'n posh, mae nghoch chi ar y llawr. Felly, os da chi eisiau cael y plant ar eu cefna, neu os dyn nhw yn dechrau mynd yn reit irritable wan, croeso iddyn nhw ddod ar eich glin chi, a bod chi'n gallu gwneud hyn, neu os dyn nhw'n hun ac yn eistedd fyny, croeso iddyn nhw. Wneud hynna, dilynwch chi be maen nhw eisiau gwneud, reit? Disglair, disglair, seren wen, rwyt mor ddisglair yn y nen.

Ma' wnna'n fersiwn bach neis dydi? Nesh i ffeindio'r geiria' yna. Mi nath y mam yn nghyfradd ffeindio'r geiria' yna i fi. Y cyfieithiad o Twinkle Twinkle. O, oh, di'r babanod yn dechra, dechra mynd yn gysglyd. Achos os ydy'r noson glir a mae'n oer, oer, oer, oer, be sy'n digwydd? Mae'n dechrau bwrw i eira, dydy? Felly, rhaid ni ystyn, ystyn i'r gloch fwan, y plu eira. Y plu eira, piws yn Hong Kong, lwch.

Sy'n dda neis bethau. Pum munud i chi. Reit te, wedi stopio bwrw i rawan. A dyna ni. Dyna ni fersiwn gynta um, byd bach ni wedi dod i ben. Na ni ganu'r gan ta ta wan. Diolch o galon i chi am ymuno. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Ac na i um, edrych ymlaen i'ch gweld chi yn fuan. Lly, Rosi, fi hyn y Cymraeg, beth di Rosi?